Aw le, thirtute, in awmna hmun theuhah in lo hlim tlan vek ka be se. Assam leh Mizoram ram ribuai chungchanga bur che khawn ang chauha thawm nei lian ve em em. Ram neka leh a pawl te tanhmun a phet chho zel a. Mizo te hi ram leh hnam bil thil ah chuan thik thu che tak leh mahni ta hauhna tak leh tang rual tak kan nih zia a lang chiang telh telh a. Kan tan rualna in rah tha a chhuah ve tan ni pawhin a lang a. Chutih rualin social media kan hman dan leh thu thar theh darh kawnga pho chhuah leh reh chhum chin kan hriat thiam erawh a tul viau. Ramri buai chungchangah National TV channel thenkhat a bikin sum hmanga tham ni ve lo te ti mai ang an rawn tawng chhuak chho ve zel a. Thil thlan dan dik tak te leh a chhan leh avang te chuan India beng a thleng ve ta hial a nih hi. Assam sorkar pawhin an duh emaw duh lo emaw Invaupumna aiah dawi aw an chhuah a tul ve ta a ni ngei ang le. Ram neka pawn vuahin August ni hnih hian Assam sorkar hian a duh ber chu hmarchhak state te nena hma lam kan pan dun zel hi a ni a. Assam leh state dang te inkarah remna leh thawhhona tha tak a awm zel theih nan hma kan la zel dawn a ni. Tin Mizoram nena ram ri buaina chungchangah pawh Chief Minister zaum tak Pu Zoramthanga home quarantine a zawh hunah tha taka kan sawi dun theih ka beisei tiin a tarlang a. Tin, Assam DGP GP Singh pawhin Twitter lamah tarlangin Mizoram Police te leh Rajya Sabha MP Pu Vanlalveina te hekna Dawlai Police Station-ah case ziah luh pawh tihtawp a ni tawh e tiin a tweet ve bawk a ni. Mizoram leh Assam te ramri buaina avanga inkahna a thlen lai hian China ah erawh chuan an tuikhuah chim avangin buaina an lo tawk ve mek thung a. Kar lian ta chhunga ruah sur nasa avangin Zhengzhou, Henan Province, a tuikhuah pahnih ngawt a chim avangin mipuite an mang ang hle a. Nunna chan hi hriat theih chinah mi sawmhnih panga an ni tawh a, mibo report leh an chin hriat loh an la awm nual avangin mithi hi hei aia a tam rin a ni a. Henan Province hi industry leh agriculture lama chaina chawmtu ber pakhat a ni a, kawtthlerah tui a luan nasat avangin public transport train sawm chuang chu che sawn theih lovin darkar eng emaw zat an ding tawp bawk a. Heng relte hian passenger sing chuang an phur niin report chuan a tarlang bawk. Tin, hliamtuar mi zaruk aia tam mah damdawi in lamah admit an ni tawh bawk a ni. Tuikhuah chim vanga ralkhel dar vuak a nih hnuah chhiatna thlenna hmuna cheng mi nuai khat te chu hmun him lamah sawn chhuah an ni zui nghal a ni. A dawtliaa kan thlir ho tur hi sap pachal youtuber pakhat Mizoram te pawh rawn tlawh chhuak a Mizo sahum thlengah rawn pir ve tawhtu Kal rawk kha kan la hria em? Mak tak maiin kal hi India sorkarin kum khat chhung India a rawn luh a khap tlat mai a nih chu le. He youtuber India sorkarin a a ben tak hi la hre lo kan awm takin description ah Mizoram a rawn fanna video ka dah a, a duh tan a en theih aw. A hming pum Carl Edward Rice, Kal rawk tia kan hriat hi New Zealand author, blogger leh youtuber a ni a. Indian nula Manisha Malik Haryana a cheng nen kum sang hnih sawm pakua khan an innei a, India ah an cheng tam zawk a, tin, Hindi pawh a thiam zek a nia. Kal rawk hian New Zealand, Netherland leh Indian khua leh tui nihna a nei a, tin, bbc Panorama team te leh a thian youtuber tho Jim Browning te nena thawk khoin Haryana, India ah misual that chhe hna thawk peih lo ten sum hmuh nana computer leh phone kal tlanga inbumna an kalpui dan leh mi an lo bum tawh mi sangsa rih zet te record chhui chhuak in chung inbumna an man chhuah te chu social media ah an tar lang thin a ni. Kum Sang hnih sawmhnih khan Karl hi India atangin Dubai ah a zin a. Dubai atang hian Pakistan-a a kal leh phawt ang a, chumi hnuah India a lo let leh turin ruahmanna a siam a. Mahse, Dubai-a a awm lai hian India sorkar chuan thil tisualtute zingah a hming an ziah luhsak ve ta tlat mai a ni. Hemi chungchangah hian thuneitute chuan a visa-in a phal chin piah lamah a mah hlawkna atan a mimal hna a chhunzawm reng a. Hei hi visa dan pal zutna a ni tia tangin kum khat chhung India-a a rawn let an phal sak ta lo a ni. Thla hmasa, July ni kua khan Carl hian a chunga thil thleng hi social media hrang hrangah a rawn tarlengin a chunga thil dik lo tak thleng chungchanga petition sign sak ve turin a follower te a ngen ta tawp mai a ni. Tin, hemi tum hian India Prime Minister Narendra Modi leh Union Home Affairs te a tek nghe nghe. Hetah hian Carl chuan, Kei hi Carl rawk ka nia, Ni zahnih sawm ruk pakua chhung zet chu ka nupui leh ka chhungkua te ka hmu tawh lo va, India sorkarin India a ka let min phalsak lo va, ka nupui leh ka chhungkua te lak atangin min then hrang a ni. Tunge ka nia, engvangin nge heng hi kei leh ka chhungkua te chungah a thlen bik? Video siamtu ka nia, hmun hrang hranga ka zinna atanga ka thil tawn teh atangin mipuite an lo him zawk nan te, bum leh suam an nih theihna tur an lo pumpelh theih nan te video hi ka siam thin. Kum sawmliam ta atang khan hmun hrang hrangah ka zin kual thin a. Mizoram atanga laksa duip thlengin India hi ka hmangaih a, ka ngaina em em a. India ram hi hriat chian ka chak em em vang zawkin a ni hmun tin ka fan kual thin. Ka nupui leh ka chhungte Haryana a chiang mek te hi ka hmangaihin ka ngai em em a, anni pawn min hmangaihin min ngai hle tih ka hre bawk. Mahse, nikum October thla khan Dubai Airport a kawm laiin ka visa min cancel sak a, a chhanvawi tam ka zawt a, mahse hrilh hriat ka ni lo. Home Minister hnenah lehkha ziakin vawi tam ka zawt nawn a, mahse chhanna engmah ka hmu lo. Tin, ka nupui Manisa pawh an office Delhi-ah kalin thuneitute nena sawi ho a tum a, mahse chuti chung pawn chhanna kan dawng lo va, tih theih dang ka neih tawh loh avangin New Zealand-ah ka let a. New Zealand-a High Commissioner of India hnenah pawh dilna ka theh lut a, mahse min hnarfi thla leh thak a. Hun eng emaw chen hnuah ka nupuiin Covid nineteen a kai tih ka hria a, ka ngaihtuah em em a, India a lo let ngei ka duh a, ka tum bawk a. Mahse High Commissioner of India hian min hnar nawn leh a, a vawi hnih nan ka nupuiin Covid nineteen a kai leh a, hemi tum pawh hian ka dilna hnawlsak ka ni leh bawk a ni. March thla kum sanghnih sawmhnih khan kei pawh hi Covid nineteen ka positive ve a, damdawi inah damlo mang ang tak tak te leh nunna chan ka hmuh khan ka hlauthawng em em a, mahse ka nupui chuan min enkawl a bansan lo va, ka tan a awm reng a ni. Mahse tum hnih ngawt ka nupui chu a positive ve a, enkawl ve ka duh lutuk asin, mahse ka thei ve ta si lo va. Enga tinge i nupui leh i chhungkua te chu i ngai viau a nih chuan in ramah i hruai mai lo i ti a ni maithei. Mahse, ka nupui leh keini chhungkua hian India hi kan ngaina in kan hmangaih a, India a awm kan duh a ni. Tin, ka nupui hian ram danga hna tha tak a hmu reng chung pawhin India ram tana hna tha zawk a thawh theih nan Civil Service Exam a duh a, chuvangin India hi kan tan chuan a hlu a ni. Ka nupuiin a pasal kei min hmangaih avanga a hmangaih em em a ram tih luihna hmanga a chhuahsan chu a nun rawn thlak in ti ve deuh lo a mi? Engvangin nge thil dik lo titu blacklist te zingah ka hming hi a tel ve tih chhanna ka hre lo ang chiah hian ka nupui leh ka chhungkua te pawhin an hre bik lo a ni. Mahse, India dan leh hrai lama thuneitute ka ring tawka engtikah emaw chuan blacklist ka nihna hi thaireh a la nih ve ngei ka beisei tiin a tarlang a ni. Hum, Hmeltha ho, kal rawk chungchangah thil thleng hi enge in ngaih ve dan? Hmangaihna mak mawi leh duhawm karah hian thu leh hla lama hrang hlui kal hmasa te chuan hmangaihna mi ta del an lo ti ve mauh mai si a, mahse thlirtu teh u, hmangaihna nge hmangaihtu mit hi del zawk nia i hriat ve? Lo sawi ve teh u aw comment section ah khan ka video min lo thlir sak leh vangin ka lawm lutuk a nia.